Da Vinci, prodott bnin u ġenwin. F'Illi Malta u f'Illi Sqallija, illum ħa noħodkom miegħi f'waħda mill-isbaħ żoni kostali li għandha Sqallija. Illum ħa mmorru Ġardini Naxos, li toffri mhux biss baħar sabiħ u storja, però hija ċentru ta' kreattività u arti. Illum flimkien sejrin nesploraw l-arti sabiħa taċ-ċeramika, fejn kull biċċa xogħol tirrifletti l-imħabba f'din il-gżira.

Minn Pozzallo bdejt il-vjaġġ tiegħi lejn id-destinazzjoni tal-lum u f'inqas minn sagħtejn ser nasal Ġardini Naxos. Tul it-triq, inħalli warajja l-veduti kostali ta' Sqallija u nsuq lejn iċ-ċentru tal-gżira. Ngħaddi mill-pajsaġġi ċentrali, żona ta' għoljiet u widien. Ix-xemx tiddi fuq il-ħitan tal-ġebel rustiċi u kultant Tara rħula mibnija fuq għoljiet imbegħda. Kull dawra tiżvela veduta ġdida, xenarju sabiħ u rziezet pittoreski, dejjem akkumpanjati mir-riħ ġentili tal-Mediterran li jiggwidani lejn il-qalba tas-sbuħija naturali u kulturali ta' Sqallija. Mibnija tul il-kosta tal-Jonju, Ġardini Naxos hija belt pittoreska, li tgħaqqad bla xkiel is-sbuħija naturali mar-rikkezza kulturali. Magħrufa bħala s-sit tal-ewwel insedjament Grieg ta' Sqallija fis-sena 734 qabel Kristu, Ġardini Naxos jiftaħar bi storja li sawret l-identità tal-gżira. Dak li darba kien raħal żgħir tas-sajjieda, Ġardini Naxos illum kiber f'destinazzjoni vibranti, famuża għall-bajjiet sbieħ, il-promenade vivaċi u l-atmosfera akkoljenti. Iżda lil hinn mis-seħer kostali tagħha, il-belt għandha teżor ta' kreattività. Iċ-ċeramika ta' Sqallija hija riflessjoni vibranti tal-art tal-gżira u hawn, f'ġardini Naxos, it-tradizzjoni tkompli tiffjorixxi. Dawn il-biċċiet tal-arti maħduma bl-idej mhumiex biss dekorattivi, huma stejjer ħajjin ta' wirt ispirat mill-art, il-baħar u s-sema. Minn mudelli kumplessi li jfakkru l-influwenzi Griegi u Għarab għal kuluri kuraġġużi li jfakkru l-pajsaġġ tal-gżira, kull kreazzjoni hija ċelebrazzjoni tal-identità Siċiljana. L-artiġana ta' Ġardini Naxos huma kaptani tas-sena tagħhom grazzi għat-teknika li jirnexxilhom jirtu mingħand il-ġenerazzjonijiet ta' qabilhom. Illum jien sejjer niltaqa' mal-familja Taljo u nesplora iktar it-talenti u l-kapaċitajiet tagħhom. Hekk kif idejhom jiffurmaw it-tafal, huma jaqdu l-passat mal-preżent u jbiddlu tafal sempliċi f'arti li ma tmut qatt. Kemm jekk hija magħduma, miżbugħa sabiħ, vażun imżejjen jew platt ikkulurit, din iċ-ċeramika hija aktar minn oġġetti. Hija simbolu tal-qalb ta' Sqallija. Hawn, f'Ġardini Naxos, l-ispirtu tal-kreattività jiddi Bħax-xemx tal-Mediterran. Wasal il-ħin biex niltaqa' ma' Laura u Stefania. Ħa nesplora x-xogħlijiet artistiċi tagħhom però wis iktar ħa mmidd idejja, inxammar il-kmiem u nara naqra din it-teknika ta' kif tinħadem iċ-ċeramika Siċiljana x'tinvolvi, għax ħa naħdem jien ukoll. Biex żgur nesperjenza l-essenza artistika, illum ser niltaqa' ma' Laura u Stefania. Fis-snin disgħin Laura Taglio kellha viżjoni li eventwalment ħadet il-ħajja. L-ewwel xogħlijiet artistiċi ta' Laura kienu pitturi. Passjoni għall-ħolqien ta' sbuħija lil hinn mill-kanvas, Laura evolviet biex tfassal biċċiet fiċ-ċeramika uniċi u ttrasformat il-vjaġġ artistiku tagħha minn żebgħa taż-żejt fuq it-tila għall-arti eterna taċ-ċeramika. F'workshop żgħir, b'riżorsi limitati iżda determinazzjoni bla limitu, Laura għallmet lilha nfisha s-sengħa taċ-ċeramika. Ix-xogħlijiet bikrin tagħha kienu jinkludu kompożizzjonijiet ta' lumi u vażuni tat-terrakotta, iżda malajr sabet l-ispeċjalizzazzjoni tagħha, dekorazzjonijiet tal-ġebel tal-lava unika mill-Muntanja Etna. Hawnhekk il-familja Talio u Alberici jagħtu ġieħ lill-baħar li jrawwem familji ta' sajjieda. Jagħtu ġieħ ukoll lill-frott taċ-ċitru li għamel din il-gżira tant popolari lil hinn mill-baħar. Fix-xogħlijiet tal-familja Talio tidher devozzjoni partikolari lill-palatini u l-poeti tal-antik. Karattru definittiv fix-xogħol tagħhom huwa dejjem Federiku t-Tieni, Sultan ta' Sqallija li rawwem l-imħabba lejn l-arti, il-kultura u l-poeżija fiċ-ċiviltajiet antiki Siċiljani. Illum żewġ ġenerazzjonijiet jikkollaboraw għad-disinn u l-ħolqien ta' oġġetti artistiċi uniċi. It-tifla l-kbira, Stefania Alberici, b'entużjażmu wirtet l-arti. Din tieħu ħsieb diversi aspetti artistiċi, fosthom kollezzjonijiet uniċi. Stefania, come famiglia, da quanti anni vi dedicate a quest'arte? Allora, la mamma ha iniziato molto presto. Nistaqsi lil Stefania kemm ilhom snin bħala familja jipprattikaw din l-arti. Stefania tispjegalli li ommha meta kienet iżgħar kienet pittriċi, prinċiparjament biż-żejt fuq it-tila. Stefania għandha memorji ċari ħafna ta' kif hi u oħtha meta kienu tfal kibru imdawrin bil-kuluri u fir-riħa taż-żebgħa taż-żejt. Stefania tiftakar ukoll l-ewwel esperimenti ta' ommha bit-tafal. Tiftakar ukoll il-ġurnata li missierha kien xtara l-ewwel forn fejn ommha kienet taħmi l-ewwel xogħlijiet bit-tafal. Nistaqsi lil Stefania x'inhi l-ispirazzjoni għax-xogħlijiet artistiċi tagħhom. Come descrivi l'ispirazione per le vostre creazioni? Cosa vi ispira? Stefania tisħaq li hi u ommha għandhom spirazzjonijiet artistiċi differenti. Ommha tiġi spirata prinċiparjament mill-baħar u mil-lumi, filwaqt li hi tħobb tammira n-natura u allura fjuri, dwieli u għasafar jispirawha għal ħafna xogħlijiet. Issemmi li wkoll li r-riċerka fl-istorja ma tonqosx, l-istorja li sawret il-gżira ta' Sqallija. Din ukoll tkun spirazzjoni għal ħafna xogħlijiet artistiċi. Tispjegali li hi, ta' sikwit, tieħu gost taħdem xogħlijiet b'żewġ kuluri, prinċiparjament l-abjad u l-blu. Jiena qiegħed inxammar il-kmiem għax ħa nintefa' naħdem, minn hawn ftit ieħor ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' reklami, kif niġu lura ħa naraw naqra dawn is-swaba' x'kapaċi jikkreaw.

Ovvjament, it-teknika kollha kif suppost. Stefania qed tagħmel da xogħol u tidher qisha mi tagħmel xejn speċjali u qed tagħmlu bla ebda diffikultà, eċċetera. Pronta. Jiena ħan nipprova Inżomm il-pariri kollha li tatni Stefania, li nżomm subgħajja flimkien, inżomm subgħajja mxarrbin u ħa nagħmel mill-aħjar li nista'. Ladarba lestejt il-kuluri, ikun jonqos il-kristallina biex ovvjament il-biċċa xogħol li tkun għamilt tiġi tleqq u tiġi sabiħa.

Illum flimkien sejrin nesploraw l-arti sabiħa taċ-ċeramika, fejn kull biċċa xogħol tirrifletti l-imħabba f'din il-gżira. Illum ħa niltaqgħu mal-artiġġana li b'idejhom

Jien illum qiegħed hawn ma' Laura u Stefania li se jgħallmuni t-teknika tradizzjonali taċ-ċeramika Siċiljana. mill-iffurmar tat-tafal għat-trasformazzjoni b'diżinji, jillest għal dan il-proċess kreattiv. Jiena poġġejt bil-qeda hawnhekk ħdej Stefania ħalli nitgħallem ovvjament it-teknika kollha kif suppost. Stefania, regole d'oro per avere il lavoro perfetto. Allora, intanto è lanciarla forte, molto forte. Bdejt billi staqsejt lil Stefania x'inhuma r-regoli l-iktar importanti biex ikolli l-aħjar xogħol. Qaltli li importanti li nibda billi nwaddab it-tafal kemm jista' jkun b'saħħtu f'nofs ir-rota. Inxarrab idejja bl-ilma u b'idejn sodi niċċentra t-tafal u nkun żgur li ma jiċċaqlaqx. Ma l-imani fisse. Spjegatli wkoll kemm huwa importanti li l-idejn ikunu notfa mingħajr biċċiet ta' tafal żejda biex b'hekk jiena u nifforma t-tafal inkun nista' nħoss aħjar. Hekk kif il-ballun tat-tafal jibda jieħu l-forma fuq ir-rota, importanti li nikkontrolla l-veloċità. Inżomm veloċità baxxa għal kontroll assolut. Stefania qed tagħmel dax-xogħol u tidher qiesha mi tagħmel xejn speċjali u qed tagħmlu bla ebda diffikultà, eċċetera Stefania, tufaj! Sembrar il lavoro che è così semplice, facile, lo fai. Io non penso che è così facile come lo, lo, lo stai facendo sembrare. Eh? Stefania għalt li li hawn u għal-moment fejn dak li għandi f'moħħi jista' jsir realtà. La darba x-xogħol ikun sar bit-tafal jitħalla madwar 20 ġurnata sabiex jinxef imbagħad jiddaħħal fil-forn. Jiena għamilt li kurżita partikolari waqt li bdejt nara Ix-xogħol qiegħed isiru issa hemm huwa lest li huma s-sinjali l-linji mad-dawra kollha u lil Stefania saqsejt għedtilha daw il-linji ħajqbgħu jidhru ladarba jitlesta mill-furn ix-xogħol għax jogħġbuni, jagħtu sens ta' awtentiċità. Qaltli iva, qaltli dawk il-linji xi ftit jew wisq jiqfgħu jidhru u huwa mod ta' kif tagħraf jekk vażun jew inkella xogħol taċ-ċeramika jkunx sar bl-idejn jew inkella jkunx sar ġo fabbrika, għax is-swaba' anki jekk il-vażun ikun kbir ħafna, xorta waħda l-linji jibqgħu jidhru. Jiena ħa nipprova Inżomm il-pariri kollha li tatni Stefania, li nżomm subgħajja flimkien, inżomm subgħajja mxarrbin u ħa nagħmel mill-aħjar li nista'. Bħalissa il-missjoni tiegħi hija li jirnexxieli niċċentra t-tafal. Nibbilanċjah tajjeb Inġibu fiċ-ċentru u ma jaqbax jiċċaqlaq min-naħa l-oħra. Milli jidher mhijiex biċċa xogħol li ssir ta' malajr, allura ħa nibgħatkom għar-riklami u kif tiġu lura mhux ħassibuni lestejt il-vażun imma nispera li nkun ġibtu fiċ-ċentru.
Knockabout jirringrazzja lil
Issa l-iktar parti komplikata għax irid impoġġi żewġ tiswaba u jirnexxi li niftaħ bil-mod suppost. Xoll l-artist huwa li jiddistingwi x-xogħol tiegħu mix-xogħol ta' ħaddieħor. Allura din l-imperfezzjoni fix-xogħol artistika tiegħi hija dak li jiddistingwini mill-artisti l-oħra. Sa minn hawnhekk il-proċess li jmiss huwa li morru għat-tieni parti tal-lezzjoni ħan italmu naqra kif tiddekora u kif tuża l-kuluri fuq il-fuħħar. La darba t-tafal jinħareġ mill-forn jinbidel il-kulur, jieħu l-kulur ħamrani u jinnaddu għal pass li jmiss dak li bit-Taljan jgħidulu żmalto u bl-Ingliż jissejjaħ glaze. Il-glaze, dan il-likwidu li ser jagħti lega fuq it-tafal sabiex it-tafal jidher ileqq. Jien nħoss li dal-proċess naqra iktar naturali għalija, ġini iktar faċli. Milli l-biċċa xogħol ta' qabilha.
Te lo ricordi? Non mi ricordo.
La più imperfetta. È facile scoprire qual è la mia, facile tenduna li ma milti jena l-iktar waħda mħarbta. Imma ma mhux daqshekk ħażin qaltli. L-ewwel passu għal innatfu

Li naqbdu l-kuluri u nħalli l-artista ġo fija jagħti dik il-laqxa personali lill-kreazzjoni tiegħi. L-ewwel ma jintuża huwa dak li jissejjaħ minjo. Pratikament jissejjaħ ukoll il-lapes tal-artist, għax dan il-kulur oranġo li qiegħed jintuża bħalissa ladarba x-xogħol taċ-ċeramika jiddaħħal fil-forn sabiex ikun fil-forn għat-tieni darba ma jibqax jidher u jisparixxi kompletament u jibqgħu jidhru biss il-kuluri li ħa nużaw imbagħad għat-tieni parti ta' din il-lezzjoni. Ladarba l-forma tiġi pperfezzjonata, wasal il-ħin għad-dekorazzjoni. Iċ-ċeramika ta' Sqallija hija magħrufa għall-kuluri vibranti u diżinji tagħha, ħafna drabi spirati mis-sbuħija naturali tal-gżira, mil-lumi u fjuri għal mudelli ġeometriċi kuraġġużi, kull diżinn jirrakkonta storja. U bħal kull artist ieħor niffirma x-xogħol tiegħi meta niġi u nkun l-estate kollox. La darba l-estate il-kuluri ikun jonqos dik li jgħidula il-żmaltu kwal
Smalto e poi i colori. Il-kolori e poi prima di metterlo ancora in forno. La cristallina. La cristallina.
Ikun jonqos il-kristallina biex ovvjament il-biċċa xogħol li tkun għamilt tiġi tleqq u tiġi sabiħa. Grazzi lil Stefania u lil Laura, grazzi għalihom irnexxieli. Nifhem iktar din l-arti sabiħa Siċiljana. Żgur li wara din l-esperjenza tal-lum Ħa nibda nħares lejn iċ-ċeramika b'iktar apprezzament għax qed nifhem iktar kemm tinvolvi xogħol però wisq iktar inħares lejn iċ-ċeramika u niftakar f'din l-esperjenza sabiħa li kalli. Jekk tkunu ġardini Naxos, nissuġġerilkom b'qalbi kollha sabiex tagħmlu bħali u tesperjenzaw din il-kultura, din l-arti hekk sabiħa Siċiljana.
Knockabout jgħat jiġi miġjub lilkom grazzi għal.
This is the new site to Rona. At Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt.